di kpirimi ka ti bɔri ni ti neei li dini n-nyɛ din kpaŋsi din daa yuuni ŋɔ din daa kpaŋsi damba yila ŋɔ ti pun yɛri di yɛla ka lee bi zaŋ li tumdi tuma ka mali zaɣ' naa ti kana n-ti kpahi neei ti kom ni di zuɣu di bi tu ni ti lahi che li labi salima ŋo gba di mali bukaata pam n ti yi ti kali salima ni ti nyɛri baŋsim pam din yɛn gbubi ti ka gbubi ti bihi ti ni tooi zaŋ salima ka bihi gbaai yɛltɔɣa shɛŋa ti ni yɛn yɛli ba kulila yɛligu ka bɛ ku tooi wum gbaai, amaa di yi zaŋ n-ti salima, di nyɛla bɛ saɣi aniya m-be binshɛɣu ni. Ti yi kpaŋsi salima bɛ ni yuuni binshɛŋa tɛlivishin ni la, ka bɛ zaŋ biŋkɔbiri n-durɔdurɔ ba ka bɛ zɔri ginda niŋda ka bi'kam yi nya li, o kɔŋlila ʒiya. Ti salima maa gba ni tooi niɣi lala, ka bɛ lihiri li. Dama bɛ ni lihiri binshɛŋa maa tinduya ni kaya ka bɛ mali lɛri ba maa, pa di mi zaaha n-nyɛ ti ni bɔri binshɛɣu ti ʒi nɛli ni. Dinzuɣu di zaaha nyɛla ɛɛh ti gba ni tooi kpaŋsi shɛli ka bɛ zaŋ di gba n-niŋ lala binyɛhiri maa. Ti yi niŋ li ka di chaŋ viɛnyɛla di ti tooi niŋ lala. Di nyɛla ti ni tooi sabi n-zaŋ n-sabi ka di be bukunima ni ka shikuru bihi tooi karindi li n-nyari baŋsim di ni. Di zuɣu pina din nyɛ ti di kuli yɛn nyɛla shɛhira ti kali zuɣu ka ti niŋda kpab pina zuɣu. Di zuɣu pina beni amaa di kuli yɛn nyɛla shɛhira din wum ni ti be salima ŋɔ ni ti kpaŋsi ti kali. Di zuɣu Naawuni ni zani ti nyaaŋa

saɣim larigu nayili damba salima salima maa mi yɛn sanila naa bi piri saɣim lana naa sulinsi di bɛ yɛn yi di ko ka chɛ naa bi piri saɣim lana naa ni su luɣ shɛli polo o tinkpansi mini o fɔndi ni bɛ ni yɛn laɣim nayili ŋɔ sambani ŋɔ ni ka ti zaŋ salima maa ni nyɛ shɛli zaŋ ti n yi kana asambili man sani asambili man ni zaŋ tinsi maa ni bɛ ni puhi ba bɔŋ bɔŋ shɛm n-zaŋ ti na amaa man yɛltɔɣa kuli nyɛla bɛ puhila tinim tuma mini n taba ni ti zani n-wum ka ti baŋsim shɛli din be din ni ka sabi n-wuhi bambɔŋɔ nim di bambɔŋɔ nim bi dimbɔŋɔ di ka bɛn bi di di kuli nyɛla diɛma ka di lee nyɛ bɔhimbu diɛma n-nyɛ li ka di nyɛ deen shɛli din nyɛ bɔhimbu di ba bamla ti shikuru bihi la bɛ ni yɛn di anfaani pam zaŋ chaŋ di polo na dama Dagbaŋ kurili ha yɛl' shɛŋa din daa beni ka ti tooi sali ni salima lala yɛla maa lahi kani yaha zuŋɔ bi niɛmdila kawana puuni bi bindila kawana puuni sima ka bi mali dee di mini ka niŋ ka di yɛbirili bi daa yi zaŋli mahali soŋ ka di dimya ka zaŋ furila tam di zuɣu ka ti tari gilli ka bi da kuli kuli na bee leemuna n ti tariti ka ti gbaai salima ŋɔ salini bia n siyi bɛ dinni n nyɛla ka fɛs n kpalaŋ ka di pa binshaɣu mo nim maa zaa ni lahi kani maa di ni chɛ ka lala kali yaɣali maa ka din kpi to din ka naa bi piri namda naa mini o kpamba ka bi zaŋ bi zuɣuri baɣali taba ni bi chɛ ka ti labi tieya din daa biɛni dama din chɛ ka di sali ni li yuŋ maa Dagbaŋ kurili bi bi sali ni salima wuntaŋ ni a yɛn sali ni shɛli a yɛn niŋ salima zuɣu wuumi ka chɛni zuɣu dama la di daliri dama di ku tooi niŋ ka yɛn sali salima ka ku boli mɔɣuni binkɔbiri yuya eh, Dagbaŋ kurili mi eh, ti ba ni daa bɛni a daa ku boli mɔɣuni binkɔbiri yuli to din dindali maa duhila ku mɔɔ kula n-di bindirigu di zuɣu bin sali ni la yuŋ saɣi dihili nyaaŋa dini n-chɛ ka bɛ zaŋ bɛ zuɣuri gbaai tabiya ni ti niŋ mi li kuriga anii din yɛn chɛ ka ti bi yuugi dama n ʒiya ŋɔ eh, bɛ ni ku zaŋ saɣim na di ku tuɣiri mi guliguliguli ka n yuli ni yi yɛn maagi ka n dili ka kana ni ti n birigi zaligu ka chɛ li zali ka kana lala ka ti kana maa ka ban nyɛ tiŋ bihi kpe ka yɛn lee ti n kpali nyaaŋa di zuɣu eh, zali shɛŋa din be din ni ka n ku yɛn zaŋ ti ka zaŋ ti a family man ka o zaŋ saha gahina maa n lee zaŋ wuhi salichi tinsi ni ban yina maa ka o zaŋli wuhi salima maa ti yɛn niŋdi shɛm bi pulila bɔŋ bɔŋ tinsi ata n yɛn ʒini zuŋɔ nyɛla di yoobu tinsi ata n yɛn ʒini tuuli lala tinsi ata maa womboli bi yuya ka bi kana ti deegi kuɣu shɛŋa din kuli ʒɛ tooni ŋɔ maa bee ʒini ka ti tiba soli ka niraba ayi yi mi ka bi yɛn zali do so tuuli niraba yino yino maa n na yɛn kana ti ʒini ka ti too soli ka o salim ti malila maaku maa gbana kpɛ a ni yina shɛm ka ti nya di mala din maa ku tarili ni nyɛ shɛli din bela ti sani a ni ye neen shɛli ni a ni kana ti ʒini shɛm eh, eh, kpɛni a yɛn na yila kpɛna na kpɛni nir shiri nyaa a shiri ŋmani eh, na bi piri saɣim la na sulinsi ni nyaa a a bɔbiri maa shiri wuhiya ni damba ni ka ti bɛ maa a bɔbiri maa shiri wuhiya ni kali ka ti yɛn paɣisi kali tuma ka ti yɛn tum di mala din maa ku ni nyɛ shɛli a dagbanli maa milinsi eh, silimiinsi booni ni grammar an tɔɣisiri ka di luri shɛm eh, ma ka boli ŋmɛriba zaa ni tooi n kpuɣi bolli n ŋmahi o tabi luhi ka chaŋ ti di pɔɣu an ni tooi zaŋ Dagbanli maa jɛmjɛma shɛm di gba malila di tarili ni nyɛ shɛli zuŋɔ gilim Dagbanli maa yaɣa ya polo shɛli n doonila ŋɔ chɛni ŋɔ zani ka n yɛla binshɛɣu shɛli di zooya pam ka di yila bihi ŋɔ na n kpe ninkura ŋɔ na bin chaŋ shikuruti maa ka tinzun nim maa bohali Dagbanli ka gabirili ka bi bohali kuna ka bi ma nim deeli ka di luhi bi ba nima ka tiŋ saha ti di deeli ti tamali bobli ŋɔ na lala ka ti Dagbanli maa saɣam dizuɣu di saha malila di maa ku ni nyɛ shɛli a ni yɛn tooi zaŋ Dagbanli maa jɛm jɛma shɛm ni a yɛn tɔɣasili ka di luri shɛm di saha malila di maa ku ni salima maa a yi salli kam malila din doli so shɛli a ku tooi sani salli kpe ka ti ni bi baŋ din chaŋ ti lu shɛm. Salima malila piligu ka mali di sunsuuni mali di bahigu. Di tooi naai chɛ ka lala zahim hali ka di yina a salli maa ni ka ti nya salima piligu, salima sunsuuni, salima bahigu. A yi bɔhi ti mi ni ti mi din tahili ka ŋɔ ŋɔ niŋ ka ti yɛn ni aai to yuhi n-ti din niŋ shɛm. To a yi bɔhi ti ka ti yɛn ni ti bi mi maa, ɛɛ, din nya a yɛn ni a salli yaa zɔri ka zɔri la. To di saha din chaŋ ya. A ni yɛn wuhi ti din niŋ shɛm hal ka di ti niŋ shɛm maa, to salima maa sunsuuni m-bala. A salima maa naabu ni ka di tuya ni ti nyɛ yɛmbahiŋga din ni a sansal ni ka di ka yɛmbahiŋga a din piiligi a maaki maa bahi. Nimaani maa n-kul nyɛ li maa, do so di tuya ni a salima mali piligu n-lan mali eh, sunsuuni n lan mali di bahigu. Lala yɛla dibata maa puuni ni n ka ti yɛn yuli ka ti, amaa ku ni nya shɛli. Dɔzuɣu tuuli nim maa yi yiɣisi ti ni lan ti bɛ ya nim maa, tiŋ kam zalila niriba ayi ka yi gba kana n gba ti salim. To yi salim ka ti naan daai yi maakunim maa zaa laɣim taba eh, kpe ni yi ni nya shɛli. din mali ni nyɛ shɛli shishɛɣu ni nyɛ shɛli dibu ŋɔ na di ku tooi niŋ dama kɔbigu n-kuli nyɛ li ka di zaŋ ti a amaŋmaŋ n-yɛn yɛli ni di bi tu ni ti zaŋ kɔbigu maa ti a dama ti ni zaŋ ti zuɣuri gbaɣili taba n-nyɛ a ni sal li ka di chaŋ ti lu shɛm ka di ni tu ni ti ti a shɛli ka ti ti a to ti yi niŋ ka dibu di ŋun di maa ti yɛn gali so mini zali ka lee n puhi ka paɣi ban lu maa n maliba zali dimbɔŋɔ maa din nyɛ opening ceremony maa it's necessary bi zaaha n laɣim maa na di tooi niŋ yɛliba di zali shɛŋa din bɛ din ni eh, ti yɛlli hali di salima maa yi bi salim ka eh, biɛɣili ti sa ku ka ti sa di tuɣirimi yaha do so ti niŋ eh, ti lu so ŋɔ yi bi kpaɣi yimaŋ ŋuna sakiri ku yɛli maa ti ni zaŋli zali yi ni di ku tu ni yi bia sambani yi ni daŋda n ti bia di sambani ŋɔ di ni di yɛn laɣim shɛm ka dini n bɔŋɔ di zuɣu Naawuni biɛ so ŋɔ di sacheei ka di lala lan niŋ yaha to yɛlimaŋli ʒii ŋɔ maa nyɛla ti yɛn yoola saŋmarigu nayili damba salima salima maa ni yɛn sani la na bi piri saɣana ni na sulinsi di bɛ yɛn yiili ko ka chɛ na bi piri saɣana ni na ni su luɣu shɛli polo o tinkpansi mini o fɔndi ni bi ni yɛn laɣam na yili ŋɔ sambani ŋɔ ni ka ti zaŋ salima maa ni nyɛ shɛli zaŋ ti n yi kana asamli maa sani asamli maa ni zaŋ tinsi maa ni bin puba bɔŋ bɔŋ shɛm n zaŋ ti na amaa man yɛtɔɣa ku nyɛla bi puhila tinim tuma di mini taba ni ti zani n wum ka ti baŋsim shɛli din bɛ dinni ka sabi n wuhi banboŋo nim n di banboŋo nim bi dinbɔŋɔ di ka bin bi di di ku nyɛla diɛma ka di lee nyɛ bohambu Diɛma n-nyɛ li, ka di nyɛ diɛn shɛli din nyɛ bɔhimbu ni bɛ abamla ti shikuru bihi la, bɛ ni yɛn di anfaani pam zaŋ chaŋ di polo na. Dama Dagbaŋ kurili ha yɛl shɛŋa din daa beni ka ti tooi sali ni salima, lala yɛla maa lan kariya ha. Zuŋɔ bɛ nɛmdila kawana puuni, bɛ bindila kawana puuni sima, ka bɛ mali di mini ka niŋ ka di yabiri li. Bɛ daa yi zaŋ li mahi li sɔŋ ka di dimya, ka zaŋ firila tam di zuɣu ka ti tari gili li, ka bɛ da kulikuli na bee leemuna nti tariti ka ti gbaai salima ŋɔ Salin gbinsi yi bɛ dinni yi ni ku kaɣasa n siŋ kpalaŋ ka di pa binshaɣu mo nim maa zaa ni lahi kani maa dini n chɛ ka lala kali yaɣali maa ka din kpi to din ka na bi piri saɣam naa mini o kpamba ka bi zaŋ bi zuɣuri gbaɣali taba ni bi chɛ ka ti labi tieya din daa beni, dama din chɛ ka di sali ni di yuŋ maa, Dagbaŋ kurili bi bi sali ni salima wuntaŋ ni, a yɛn sali li shee a yɛn neei salima so wuumi ka chɛ n zuɣu, di malila di daliri, dama di ku tooi niŋ ka yɛn sali salima ka ku boli mɔɣuni binkɔbiri yuya. Eh, Dagbaŋ kurili mi, eh, ti ba ni n daa beni, a daa ku boli mɔɣuni binkɔbigu yuli, to din dindali maa a duhi la kum o ku lan di bindirigu, di zuɣu bɛ ni sali ni la yuŋ saɣi dihili nyaaŋa. dini n-chɛ ka bɛ zaŋ bɛ zuɣuri gbaai tabiya ni ti niŋ mi li kuriga anii din yɛn chɛ ka ti bi yuugi dama n ʒiya ŋɔ eh, bini ku zaŋ saɣim na di ku tuɣiri mi guliguliguli ka n yuli ni yi yɛn maagi ka n dili ka kana ni ti n birigi zaligu ka chɛ li zali ka kana lala ka ti kana maa ka ban nyɛ tiŋ bihi kpe ka yɛn lee ti n kpali nyaaŋa di zuɣu eh, zali shɛŋa din be din ni ka n ku yɛn zaŋ ti ka zaŋ ti asaamili maan ka o zaŋ saha gahina maa n lee zaŋ wuhi salichi tinsi ni ban yina maa ka o zaŋli wuhi salima maa ti yɛn niŋdi shɛm bi pulila bɔŋbɔŋ tinsi ata n yɛn ʒini zuŋɔ nyɛla di yoobu tinsi ata n yɛn ʒini tuuli lala tinsi ata maa wo n boli bi yuya ka bi kana ti deegi kuɣu shɛŋa din kuli ʒɛ tooni ŋɔ maa di ʒini ka ti tiba soli ka niraba ayi yi mi ka bi yɛn zali di zuɣu tuuli niraba yino yino maa n na yɛn kana ti ʒini ka ti too soli ka o salim ti malila maaku maa gbana kpɛ a ni yina shɛm ka ti nya dama lala din maa ku tarili ni nyɛ shɛli din bela ti sani a ni ye neen shɛli ni a ni kana ti ʒini shɛm eh, eh, kpɛn a yɛn a yila kpɛna na kpɛna nir shiri nyaa a shiri ŋmani eh, na ba piri saɣim na na sulinsi ni nyaa a a bɔbiri maa shiri wuya ni damba ni ka ti bɛ maa a bɔbiri maa shiri wuya ni kali ka ti yɛn paɣisi kali tuma ka ti yɛn tum dama lala din maa ku ni nyɛ shɛli a dagbanli maa milinsi silimiinsi booni ni girama a ni tɔɣisiri ka di luri shɛm maka boli ŋmɛriba zaa ni tooi n-kpuɣi bolli ŋmahi o taba luhi ka chaŋ ti di puɣu a ni tooi zaŋ Dagbanli maa diɛmdiɛma shɛm di gba malila di tarili ni nyɛ shɛli zuŋɔ dilim Dagbanli maa yaɣa ya polo shɛli n doonila ŋɔ chani ŋɔ zani ka nyɛla binshɛɣu shɛli di zooya pam ka di yila bihi ŋɔ ni na n-kpe ninkura ŋɔ ni na bin chaŋ shɛ kuriti maa ka tinzun nim maa bohali Dagbanli ka gabirili ka bi bohali kuna ka bi ma nim deeli ka di luhi bi ba nima ka tiŋ saha ti ni deeli ti tamali bobli ŋɔ na lala ka ti Dagbanli maa saɣam dizuɣu di saha malila di maa ku ni nyɛ shɛli a ni yɛn tooi zaŋ Dagbanli maa jɛm jɛma shɛm ni a yɛn tɔɣasili ka di luri shɛm di saha malila di maa ku ni salima maa ai salli kam malila din doli so shɛli a ku tooi sani salli kpe ka ti ni bi baŋ din chaŋ ti lu shɛm. Salima malila piligu ka mali di sunsuuni mali di bahigu. Di tooi naai chɛ ka lala zahim hali ka di yina a salli maa ni ka ti nya salima piligu, salima sunsuuni, salima bahigu. A yi bɔhi ti mi ni ti mi din tahili ka ŋɔ ŋɔ niŋ ka ti yɛn ni aai to yuhi n-ti di ni niŋ shɛm. To a yi bɔhi ti ka ti yɛn ni ti bi mi maa, ɛɛ, din nya a yɛn ni yaa salli yaa zɔri ka zɔri la. To di saha din chaŋ ya. A ni yɛn wuhi ti din niŋ shɛm hal ka di ti niŋ shɛm maa, to salima maa sunsuuni m-bala. A salima maa naabu ni ka di tuya ni ti nyɛ yɛmbahinga din ni a sansali ni ka di ka yɛmbahinga a din piigi a maaki maa bahi. Nimaani maa n-ku nyɛ li maa. Doso di tuya ni a salima mali piligu n-lan mali ee sunsuuni n lan mali di bahigu. Lala yɛla dibata maa puuni ni n ka ti yɛn yuli ka ti, amaa ku ni nyɛ shɛli. Dɔzuɣu tuuli nim maa yi yiɣisi ti ni lan ti bɛ ya nim maa, tiŋkam zalila niriba ayi ka yi gba kana n gba ti salim. To yi salim ka ti naan daai yi maakunim maa zaa laɣim taba ee kpe ni yi ni nyɛ shɛli. din mali ni nyɛ shɛli shishɛɣu ni nyɛ shɛli dibu ŋɔ na di ku tooi niŋ dama kɔbigu n-kuli nyɛ li ka di zaŋ taai amaŋmaŋ n-yɛn yɛli ni di bi tu ni ti zaŋ kɔbigu maa taai dama ti ni zaŋ ti zuɣuri gbaɣili taba n-nya a ni sani li ka di chaŋ ti lu shɛm ka di ni tu ni ti taai shɛli ka ti taai to ti yi niŋ ka dibu di ŋun di maa ti yɛn gali so mini zali ka lee puhi ka paɣi ban lu maa m-maliba zali dimbɔŋɔ maa din nyɛ opinin sɛrimoni maa n-silisisiri bɛ zaaha n-laɣim maa na di tooi ni yɛli ba di zali shɛŋa din be din ni ti yi yɛlli hali di salima maa yi bi sali ka biɛɣuni ti sa ku ka ti sa di tuɣirima yaha. Doso ti niŋ naan ba piri gba di ʒini ka zaŋ o daalizama din nyɛ shɛli ti ti maa na. Doso ti ku la ni yɛtɔɣ waɣa ni chaŋ a saambil maa ni sani bee ni saa bɛni ka o ti zaŋ la saamb maa wuhi bee tinsi ni ban kana maa n-wuhi salichi. Ti ʒii maa ti mali la tinsi pia ni ayi ban yɛn zaŋ bin nyɔɣu yo tab lala salima kɔmpitisa ŋɔ maa ni. to n tiɛha ka ti puli gurupu gurupu dibaanahi to ka bin pun yɛli maa gurupu kam malila tinsi ata so tinsi ata maa yi ʒini tinsi ata n yi ka ti yɛn yihi bahi ka tiŋ yini chɛŋ tooni so bin yi ŋɔ maa zuŋɔ din nyɛ zuŋɔ ka bi yi ka ban yi ti niŋ ba mii ti chɛbisila ban ŋun maa ŋun di zuŋɔ maa ŋuni yɛn mali chaŋ different group to n tiɛha ti mali bi to kanna ti nyari salima maa ni chani shɛm dama ka competition maa zaa n bɔŋɔ di saha a ni mi a yɛn mali shili shɛm n nyɛ zalisi maa ni chani shɛm di yɛn chɛ ka a sɔɣi biɛɣuni competition ka yi ni tooi di n tiɛha ti mali di mala duɣu shɛɣu

ka bi bɛ duɣu shɛli ka bi bɛ group diba ayi ni ka ti mali di mala n mali nyɛri ʒee ka mali saana kuku ka bi bɛ group diba ata ni ka ti mali kpini n ti pahi kunyɛ vila ni shishɛɣu ni ti na mani du ka bi bɛ group din pahi diba anahi maa ni to n tiɛha di nyɛla ti naa mi zaa sa. Niriba anahi ban yɛn di tinsi anahi ban yɛn di guri piliba anahi ŋɔ maa bana yɛn chaŋ ti zaŋ bɛ nyɔhi lo taba semi final dibaayi dibaayi ka ti nya ban gba mi yɛn chaŋ final ka di ti kpuɣi jaashee maa ka ban bala maa mi naan lan zaŋ bɛ nyɔhi lo taba ka ti nya ŋun yɛn paai buta n-saha ti nya tuuli m-pahi ayi m-pahi ata to n tiɛha din kuli nyɛ shɛm n bala zuɣu ni zaŋ labi ti jaaji nim maa sani to amaa dee ban yan kana zuŋɔ maa tuuli ti mali yi piɛligu zalum adam n ti pahi abdirazak dana n tiɛha bee bɛ kpɛwa ŋɔ bin pii bi ninvuɣu yino ka o yina ti ʒini ti zuŋɔ eh, kuɣubo maa zuɣu to n sinliya zori ka zora to diraya niŋla la ka niŋla ka soŋgi mali o bihi ata dahin shɛli ka o ti laɣasi o bihi maa na n ti yɛli ba ni o bɔri mi ni bi zaɣ yino kam boli bi yuya ka o wum ka di saha ka ŋunbala maa yɛli o ma o yɛn ma o yɛn ma n yuli n booni di bɔri yom di saha ka yino maa mi yɛli o ma o yɛn ma o yɛn ma n yuli n booni baŋ biɛbu ka yino maa mi yɛli o ma Wee ma, ma yuli m-booni m baŋ yɔɣu. Tɔ di saha, dan shɛli bɛ ti bela mo wɔɣu ni ka bɛ nyo mo wɔɣu ŋɔ bahi na. Bɛ nyo mo wɔɣu ŋɔ ka di diri kanna ka Sooŋa zaŋ o bihi ata ŋɔ zɔri ni o yi. Bɛ kanimi na ka Sooŋa ti wum yɛligu ni yɛra, Ashee piɛgɔriba n-gu n-ʒiya ni bɛ ku nimdi. To di saha ka so ŋɔ yɛli o bihi la ni bɛ ku bɛ maami bɛ maŋ nyam ka o zaŋ ba n-zo n-tiligi. Din nyɛ m-baŋ yɔɣ yɛli o ma ni yɔɣ maa ŋun ni baŋ li shɛm maa, hali ŋun yi kuli bi nyɛ taɣibu gba, o nyɛla ŋun ni tooi zo n-tiligi. To di saha ka o ma yɛl o ni o maami o ni ni o na bi nyɛ binshɛɣu. ka n baŋ yɔɣu guugari kpe n guugari kpe o ku zɔrimi ginli lala ka o ma zaŋ bihi ayi ban kpalim la yɛli ba ni tobu dolo na din nyɛ bi doli o gbuni n chɛna ka o ti nyɛ buɣum maa ni baligi luɣ shɛli polo ka o zaŋ ba yi buɣum mɔdiri polo maa ni n zo n chaŋ to ka buɣum dina ti paai n baŋ yɔɣu ka o barina ka sab kuribi ni suɣum gba bela mɔɣu maa ni ni bi gula Di saha ka sokam kpalim mali o jaanbɔna gu. Di bi tooi bela ka buɣim dina ni di ti naai. Kambaŋ yɔɣ o bi yura ka tuhi yina ka bɛ lab o kpati kpati kpati kpati kpati nti lab lihi n-kɔrig o. Di saha bɛ ma maa ni zaŋ bihi maa chaŋ ti sɔɣi maa ka o yɛli ba, To yi nyɛ bɛn lab m-baŋ eh, yɔɣ ka bɛ kuri maa. Ni di zuɣu o ni yɛn yɛli ba shɛm nyɛla Di yi niŋ ka nir wuhir a bini, nyiŋkpaŋ maa maŋ ka a zaŋ suhir o ka o wuh a li paai. Nin baŋ yɔɣu ni daa na bi baŋ yɔɣu maa ka yi ni o baŋ li maa, ni o bi nya o ni ti kani kanni shɛli. Ni di zuɣu bɛ zaɣ yino kam ka bɛ yi wuhir ba bini, ŋunkpaŋ maŋ maŋ a n-doli li paai di paabu shee, ka di yi ka yɛla din pa m baŋ yɔɣu maa ni ti paai ba dahin shɛli. N sini li maa ni nyɛ shɛli m mali. Soli ka zɔri ŋɔ yin kɔrina ti nyɛ mɔɣili mɔɣili ni n-nyɛ din kɔɣi ni bɔɣibɔɣi mi daliya shɛli din bɔɣili o nini booni Abdulsalam Alasan Saŋa yin nyɛ kana ti nyɛ mɔɣili ka ko nyɛ din kɔɣi bɔɣibɔɣi mi daliya shɛli din bɔɣili to yin wuhi daliya shɛli din daa bɔɣili bulaa ni baanda gɔri ba nachin gɔri n-ti chaŋ daa bɛ chaŋla daa kuli bɔŋ ka mɔɣili mi gari ŋɔ ka bɛ siɣi bɛ biɛhi n-gari bɛ ni siɣi bɛ biɛhi gari bɛ paala daa ŋɔ ni ha bulaa zɔrila saa saa kuya doo mi ʒila kuli bɔŋ maa luɣili

ŋun bi tooi zɔri ni kpalim kpɛ ŋun kpalim kpɛ ŋɔ n kpalim kpɛ kunzuŋ kunzuŋ ŋun bi tooi zɔri ni kpalim kpɛ ŋun kpalim kpɛ kunzuŋ kunzuŋ ŋɔ n kpalim kpɛ ŋɔ n kpalim kpɛ ŋɔ n kpalim kpɛ kunzuŋ kunzuŋ ŋɔ n kpalim kpɛ bulaa ŋun yɛ a wɛn gba yɛbira a mini niŋli chaŋ gba diɛ ka diɛ biɛɣu N dam, man bi to zuɣu ka ti n bɛ n lan ni, n lan ni, n lan ni, kunjuŋ kunjuŋ n lan ni, n lan ni, n lan ni, kunjuŋ kunjuŋ n lan ni. Di saha ha ka ka zaŋ biɛɣu ti kunduŋ ka kunduŋ ʒiya ŋun yɛ o deei wai n zo kunduŋ wai duli n gbaai maa yi chɛɣu n yi ni ti duli ka bulaa yina o yina sa yɔra maa o guumi doli o yɛ soli mɔɣili mi kpɛ kom pali ka ba ʒe ti a ka n ee chaŋ n nya nya m ba bia maa bia wei muna n kɔra wei ko n ti n yin ti yuui shɛm chaŋ n lihi nya ka yina jɛro ka ŋun ʒiya wei gba ni yina a o kuro din maha n pa tin kuŋ zuɣu n zo n ti paai mɔɣili ni o paana ka bulaa dabmi ko yo to wei ŋun ba maa wei ti wubɛ bi nyaa kɔʒɛnʒɛ kɔʒɛnʒɛ kɔʒɛnʒɛ kɔʒɛnʒɛ kɔʒɛnʒɛ n kɔmina ti ʒe mɔɣili naŋgbangbur o ni zɔri na bulaa ŋun lɛb nyɛlin kuɣili ka baa mi tim wali kɔmina n duɣi tin ti dabiya ka o paana ka o yɔr wali naŋgban pɔŋ ŋɔ lana a baŋ ni a kpee nyɛma n kpaŋ kuɣili din do a tooni maa labimana ka o za nimaani ka kuɣi bia maa lab o vim kuɣi bia maa ti yɛn lu ka bulaa chaɣu zaŋ karicha ka o bi nangbani pɔŋɔ la bee ŋmayin lani ka bula ka kunduŋ di doli kunduŋ di doli ee nima n di dimni buɣari mu nyɛla kuɣa din dali nyɛla kuɣa n buɣa bɛ mɔɣari nangbani kpaŋa
N yuli m-booni Atibata Adam, ka n yina Shiɣu. N si ni leei a zɔri ka zɔra. Yi mi daliri shɛli din chɛ ka baa ti be yiŋa? Tɔha n-daa gɔri mɔɣu. O gɔrila mɔɣu maa nti kana ti chirigi baa. O tuhila baa ŋɔ soli. O tuhila baa ŋɔ soli n-yɛl o ni o ku gɔri mɔɣu maa saha shɛli kam maa ni o bi tooi gbahiri ka chani maa. Ka baa yoli, Ka a ni bi tooi gbahiri maa, a ku chirigiri ma la saha shɛli kam. A yɛli ma ni a ni chani mɔɣu ni maa a bi gbahir a. To m bɔri ni n laɣ a la zɔrisi ŋɔ ka dola kulaa yiŋa ka saha shɛli kam ka m mi na chani mɔɣu maa ni. Ka o mini ba kuli yiŋ ti di ka nyu ka yina n-chaŋ mɔɣu maa ni ka bɛ ti gbahi viɛnyɛliŋga n-kuna ka tɔhi tiŋ ŋɔ ba pa ka vuli. ka o ni fili ba naa ka ŋɔ ba ka yɛl o ni tɔri ŋuna o lihim daaŋa maa ka o chaŋ baanjira ka kana, ka ŋmaligi chaŋ baanjira ŋɔ damdibu. O chaŋla baanjira maa damdibu ka sibisi maa ku yina ti ku laɣisi zani nyam n-ku yihi bɛ zaɣ yino leei paɣisaribila ka o kana haali nti paai tɔhi baanjira ŋɔ shee, ka tɔhi yisi n-nya o, tɔhi ni ku nya o moori pini ka paɣa. o ni kuli nyɛ o tiɛha shɛli maa ka o yɛli n piriba yaɣa a di chɛni la ŋun yɛn di chɛni la n yi kpɛri la n yiŋa ŋun yɛn mi ni nyaa maa n suhu gbaaga pam di tu ni n mina di di fiila biɛla ka a naan chaŋ ŋun yɛn ba tɔhi yaa a suhu gbaai ma pam n ni di pini ka yidana di ŋuna n mina n gba ni leegi a paɣa ka o yɛli o ni tɔri ŋuna bi chɛm ka o ti baŋ o yiŋa ŋun yɛn ba tɔha nyin pahi n suɣuri o ka n dola ti baŋ a yiŋa dama man yɛn waɣa n pun yi soli na yuui ka tɔhi zaŋ o ŋmaligi labina o yiŋa o ni zaŋ o kanna ti kpɛri na dundoli ni baa ŋɔ ni nyɛ paɣasaribili ŋɔ o ba ŋɔ la sibigi ŋɔ ka gbaai wahubu n gbaai wahubu o waharila lala haali ka paɣasaribili ŋɔ naan ŋɔ o labi nyaanga ka yɛli o yɛn ba tuha a yi bi gbaagi a baa maa a lo maa n ku tooi kpɛ ni a yiŋ maa ni ka tɔha nyɛ ŋun kana ti gbaai baa n zaŋ kpɛhi o duduɣu ni ti yo n zali o ni yo puni ŋɔ naa ka yɛ paɣasaribili maa ni o kpɛm na ka paɣasaribili maa ŋmaligi kpɛri na ka baa waɣara ka daa di puuni laŋ jiŋ dɔɣu do puni maa dundoli ni ka o kpuɣili zaŋ tili puni o ni zaŋli tili puni naa ka bi o mini paɣasaribili kpɛni ti ʒini di fiila zaa ka yina ka tɔha lahi gbaai soli bɛ yino zaa ni soli O been o mi zaa ni soli nti yɛl o wee ti o, Di ŋuna ni bela zali soli maa kpe, ka lab yiŋ ti yoog m-paai ma, a ni yo o zali yuun. Ŋun yɛl o wee m-ba tɔhi pahi suhiri o chɛ ka ti paai nyuya shɛli din kul be tooni ŋɔ gbini ka a naan labi. Wɔtaɣ maa mi zaa laɣisimi be nimaani gul o. Tɔhi ni dol o paai ni o paai paɣisaribil so o ni di zaŋ chaŋ ni o bi lan baŋ o leei sibiga. Ka bɛ zaa dii yiɣiri nyaɣiri tɔha, ka tɔha daa kpaŋ o maŋ guui ti du nyo palli maa n-chaŋ hal ni nyo maa zuɣu ni ti tam. O ni tam nyo maa zuɣu ni saha shɛli, ka ŋme kuŋ bahi baa yiŋa,

ka o lahi bɛnbɛ n-ti lahi saɣisi tam wulibila ni ka yɛli baa, hɔɔn baa laa laa tiika yaa sibisi kuri mala mɔɣini baa laa laa tiika yoo niɣiri kuri mala mɔɣini baa laa laa tiika ka baa mi zani na ka yɛli mm ka lan jin dɔɣi ti karo ka m lan di bɔri yo soli kankana ka lan jin dɔɣi ti karo. Di zaa ba tɔhi ni yɛli a naa ka baa zaŋ baa maa mi nyɔɣiri a nyɛla din galisi pam. O ni daa kul kpuɣi o maŋ ti ŋmɛ puni maa ka dɔɣi maa daa birigi li ka o yina n-zo hal ni nimaani nti tabisi sibisi pihi tani apɔin sɔŋ tiŋa ka gahi o nuu yɛli tɔha ni o sheei na ka tɔhi daa sheei na. Di zuɣu a yi mali yikpɛrilana bee a yi bɔri paɣa ba ka a yikpɛrilana yɛli a ni a paɣa so a ni bɔri maa di di bi tu ni a bo o nyiŋkpaŋ maa maŋ ka a gumti. Tɔhiyiri daa gumti baa ni daa nyu o tam shɛli ka ka tuma din paai pahi maa daa naan ku paag o. Osman ka n yina shɛgu n sin yaa zɔri ka zɔra yi miri ni shɛm hali ka kpukparisi ti bɛ mɔɣani ka chɛ ti ninsal nima to daa niŋ ka ti miriba zaa daa laɣam bi biɛni to ka paɣa daa mali o bihi ata o mali bihi ata maa ka bi nyɛ bia kura ka bia yino yɛn na o yɛn nyɛla daabia ka bia yino mii yɛn niŋ o yɛn nyɛla pukpara ka bia yino maa ŋun yɛn niŋ o mii yɛn chaŋ polo ŋun yɛn chɛni ti puɣutiri bihi ŋɔ ni to o ni yɛli lala ka paɣa ŋɔ mii mali bia o nuuni ka lahi mali puu pa laa bia ŋɔ zuɣu ka kpukpalisi maa mii biɛni ka mali bi naa ka bi daai shɛli ka bi ti chɛna ka paɣa ŋɔ pindi o bia ka mali buɣum ka kpukpalisi ŋɔ bori buɣum maa ka tim ŋun nyɛ o bia sani la ni o chɛŋ tim o buɣum maa na to Bia ŋo chɛŋya ka paɣa ŋo ti pindi o bia ŋo ka di niŋ kpukpari ŋo nyaɣasim ka o yɛn niŋ o ni yi ʒini ka o pini o bia maa naai ka pino ka ʒini pahi ka bi ti guui chɛ ka tim ŋun paya maa ka o gba chɛŋ o kana ti nyɛ ŋunbala ni ʒiya bi mii ni tim so maa o nyɛla zuɣu yɛn lara ka zuɣuri ayi lahi kana maa o ni kana ti tahi n zo zuɣu yi ni lan na n yɛli kpukpari naa ni ti ma naa na kana ti mali o la buɣum na ka a kana ti kpalim la diɛma ni ŋun daŋ maa na ŋun yɛli M bi kpalim la diɛma ni paɣ ŋun mali puu la yɛli ya ni o pini o bia ka pini ma zuɣuri ayi maa lana ŋun yɛli din ŋuna n gba ni ʒini mi ka gba ʒini pahi ka bɛ guhi ba ti je ka tim zuɣuri ata lana na o mi gba ni ka ŋun yɛn zɔri zuɣuri ayi la naa n yɛli kukpari naa ni ti ma naa ni a kana ti m o la buɣi naa ka a kana ti kpalim la diɛma ni ŋun yɛli m bi kpalim la diɛma ni paɣ ŋun mali puu la yɛli ya ni o pini o bia ka pini ma ŋun yɛli din ŋuna ti zaa ni ʒini mi lala hali ka bi zaa ti paana ka naa maa gba ti guui chɛ ka yiɣisi paana o gba ni kana o gba ni di ti niŋ o gba zaa nyaɣa soli ka o ʒini pahi ka paɣa ŋo pini o bia ŋo naa ka pini kpakparisi maa zaa o ni pini maa naa ka bi yiɣisi paɣa ŋo zali ni o boŋ o zabiri tiba ka paɣa maa kpalim ʒiya kuhura o biɛla kuhuri maa ni ka pukpari lahi ti kuna n ti bora ka o tɔɣisi pukpari maa gba o mii o ni niŋdi shɛm ka gba kuhuri pahi ka daabia lahi ti kuna o gba o ni mii ni niŋ shɛm ka gba ʒiya kuhuri pahi ka ŋun puɣu tiri bihi lahi ti kuna to ka bi tɔɣisi ŋɔ yɛli a ni ka dinbɔŋɔ ka bi ʒiya kuhura ni bi chɛ o kana bobi zabiri tiba ka yiɣisi n zaŋ ma hali ni o ni puɣu tiri bihigu maa shɛli maa n ti zaŋ ma n chɛŋ chɛŋ gili bihigu maa ni ka yɛli o ni tooi bi naham bi naba maa hali ni o yaɣa bee n nahi naba maa hali ni o yaɣa o ni bobi zabiri tiba kpukparisi yi ku gbaai nahama n ti lihi nyaanga naba domi ka bi lamina n gbaai nahama n ti lihi nyaanga ka naba biɛni ka bi daa yaɣa zɔn kpɛ moɣani Di zuɣu a yi mali bihi ka bi bɛ tuma ni ka di pali yɔlim nyin suhu maa faana tim bia kam ni bɛ tuun shɛli ni ti jɛli di tuun shɛli din nyɛ yɔlim n sili ni maa ni chaŋ ti nyɛ shɛli n bala.
N yuli Amina m baŋ ba. N pilli n daa bɛ ka bɛ Dagbaŋ kurili doo mini o paɣa ka bi dɔɣi bi bia ka bɔri kɔhigu doo mini o paɣa ka bi dɔɣi bi bia bia gaŋ ka bi daa dɔɣi ka nyɛ kɔhi gɔriba to ka ti yɛn chaŋ kɔhigu ka doo maa mali o zuɣu simo o ni mali o zuɣu simo ŋɔ ka bi ti yɛn chaŋ kɔhigu ka doo maa zaŋ bi bia gaŋ maa. n ti kpɛ o zo maa ni o deei bi bia ŋo gbubi ka bi chɛŋ kohagu ka kana bi mii daa yi chɛŋ chira ata ata ka bi niŋda ka kunna ka o zaŋ bia ŋo too ka bi chɛŋ kohagu ŋo to bin chɛŋ kohagu ŋo n ti biɛni doo ŋo bi mii ni o paɣa ŋo niŋdi bia ŋo alaka daɣi ni ka doo ŋo bɛ kolikolo ka paɣa ŋo bi chɛri bia ŋo saɣam ka o dira ka bia ŋo ti ku kuhi kuhi n ti bohi doo maa doo maa ti yi punna ka o bobo M ba n yɛn bɔhi a mi yaɣa m ba bɛ ŋun yɛli a ba n nyɛ ma ŋun yɛli ka m ba n nyɛ a ŋun yɛli a ba n nyɛ ma ŋun yɛli ka di a ma bɔŋɔ ŋun yɛli n-ŋ a ma bala ŋun yɛli ka m ma m bala n yɛn chaŋ mi bɔhi m ba mini m ma shee ŋun yɛli wula ka a yɛn niŋ m bɔhi a ba mini a ma shee ŋun yɛli ni tooi bo m mi bo ni n yɛba doo maa ŋun yɛli a pɔri pam a ku tooi bo n-nyɛ a ba mini a ma ŋun yɛli ni bo ni n yɛba ka neei biɛɣu o chɛŋ puni ka paɣa niŋ saɣangi o bi chɛ bia ka bia bahi bahi bahi hali n ti yina o ni yina o zaŋmi kpa koha goribi kam ni doli so shɛli chɛni kohagu dini ka o doli o dolimi ku chɛna ka doo mini o paɣa ti yi kohagu ŋo n kanna ka o kanna ka yɛli koha goriba koha goriba yi bi nya n ba shee n ba Kɔhigɔriba kɔhigɔriba yuri n-nyɛ ban bari sariaya m-ba m-bariba nyɛla zuɣu shɛli yɛn wuhi doo bia m-bari buntaaŋa m-bariba nyɛla zuɣu shɛli yɛn wuhi paɣ bia m-bari buntaaŋa m ba shee ni lu m ma shee ni lu ka bɛ yɛl o ni bi bi nya o ni o bi chɛ ma ni o chɛ ma ni kɔhigɔriba na be nyaaŋa ka bi gari to bin gari ka o lahi chɛna n ti tuhi doo mini o paɣa ka bi lahi kanna koha goriba koha goriba yi bi nyɛ n ba see n ba n bara nyɛla zuɣu shɛli yɛn ŋɔ doo bia n bari wuntaŋa n bara nyɛla zuɣu shɛli yɛn ŋɔ paɣa bia n bari wuntaŋa n ba see ni luu n ma see ni luu ka bi yɛn ni o chɛma ni koha goribi na kanna ka o chɛna n chɛna n chɛna niraba ayi n ti kanna ka o kanna paɣa ŋun mini o bia shee ka paɣa maa yɛli ni bia so n kanna ka bi piila doo maa ŋun yɛli aayi n mini n zo maa ti niŋ tabi yɛda pam bia maa ku saɣi yiɣi kpaŋa n yɛli to ti chɛna bi ku kanimi na ka bia ŋo ti nyɛ bin ʒi bi niɛma n kanna koha goriba koha goriba yi bi nyɛ n ba see n ba M bara nyɛla zuɣu shee yɛn ŋɔya doo bia m bari wuntaŋa m bara nyɛla zuɣu shee yɛn ŋɔya paɣa bia m bari wuntaŋa m ba shee ni lu m ma shee ni lu ka paɣa maa yɛn niŋ ayi ni bɛ bia maa bala ka o kana bia maa kana din pa o ma nyaba maa ka o kana n ti gari n ti chana o kanna ka doo mini o paɣa lahi kanna. To di saha o ba maa mini o ma maa mii n kanna maa ka bi ku kanimi na n ti nyɛ paɣa ŋo ŋun baŋ bia ŋo doo ŋo ŋun bi baŋ bia ŋo ka bi lee tuhuriba soli koha goriba koha goriba yi bi nya n ba see n ba n bara nyɛla zuɣu shɛli yɛn ŋmɛ doo bia n bari wuntaŋa n bara nyɛla zuɣu shɛli yɛn ŋmɛ paɣa bia n bari wuntaŋa n ba see ni lu n ma see ni lu paɣa maa ŋun yɛli o yɛli ti bia maa n bala ka o kana o ni kana bia ŋo ni kuli tuhi doo ŋo mini paɣa ŋo soli o chɛŋmi ti gbaai paɣa ŋo nuu ka paɣa kpuɣu bia nyaɣi ka bi zaŋ la ni yiŋa bi ni zaŋ la ni yiŋa n ti su bi niɛma zali ka doo maa mini o paɣa ka doo ŋo kpuɣu bia ŋo hali ni o zosimi o ŋo yiŋa o chɛŋla ka o zosimi o ŋo paɣa puli kurigimi ka o puho ka o saɣi o ni puho ka o saɣi ŋo yɛli too n kamla ni n ti kuha ka yaha ni a paɣa maa yi ti doɣi Nyamboli m bia maa Yeda Naya di Yeda Naya n kpɛ dihi yuya ni ŋɔ Yeda Naya daa ka dihi yuya ni.
Yuli m boŋɔ ni Abdulai saha ku dana ka n yi saɣi lariga yi piɛligu na n sali ni n chani ka chani ŋɔ. mɔɣuni ka binshɛɣu beni ka bɛ booni lala binyɛŋ maa tanjɛriŋa amin sokam mi binshɛɣu din che ka tanjɛriŋa ti nyɛ binchichɛrigu o lahi nyɛla zaɣ' piɛlli to tanjɛriŋa n-daa nyɛ zaɣ' piɛlli maa di niŋmi ka mɔɣuni biŋkɔbiri tiɣisi to ni bɛ zaa tɔhim bɛ gbana n-she guŋgɔŋ bɛ yi she guŋgɔŋ yuŋ n-lahi paai bɛ zaa ni do yi ka ninsawa mali ba la bɛ ni yina yuŋ maa ti diɛmdiɛma ka di niŋ gom saha ka bi zaa laɣam bi dɔhi shɛhi ti dɔhi to bi ni tuhuri ni bi shɛ gungɔŋ ŋɔ mɔɣuni binkɔbigu kam zaaha tuhi o gbaŋ tanjari ŋɔ ŋun zaɣi ni o ku tuhi o gbaŋ to bi ni tuhi gbana ŋɔ shɛ gungɔŋ ŋɔ naagi bɛ ni yɛn pii gungɔŋ ŋmɛra pololi ka bɛ pii ka o ŋmɛri gungɔŋ ŋɔ to yuŋ yi paai ka pololi yina n-ti dahimi o gungɔŋ maa pololi yina ti yɛn ŋmɛ gungɔŋ maa gungɔŋ ŋɔ ka o yɛn ŋmɛ ka mɔɣuni binshɛɣu kam wum ka laɣim na ka bɛ diɛmdiɛma ka wurim ka sokam lab o dooshee ti doli to

to din nyɛ bi yi biɛɣu ka bi saa lahi pololi lahi ŋmɛ gungoŋ ka bi saa laɣam na ni bi ti diɛm diɛma pololi lan dahi la gungoŋ la katapo la kapo la katapo la kapo la katapo la kapo a ka bi lan diɛm diɛma bin diɛm diɛma na ka bi yɛ ni bi diɛma nyaangu ŋun ŋmɛri gungoŋ la zuŋɔ bin yihi baa ka baa guli gungoŋ ka bi nyɛ bi diɛma nyaangu ŋun ŋmɛri gungoŋ maa

ka baa barina ka o yiɣi lu mɔri ni baa bi tooi paag o gbaai to m-paai yuŋ ka bɛ lan laɣim na ni bɛ ti diɛm ka pololi a yina la ka ta po la ka po la ka ta po la ka po la ka ta po la ka po ah ka bɛ diɛm diɛma naai baa sa bi tooi gbaag o ban yɛn ni zuŋɔ ŋuna jɛŋkuno n-nyɛ ŋun voli ma jɛŋkuno doli n-guli kulibɔŋ bee gungɔŋ wɔnbaŋ ninvuɣ so ŋun ŋmɛri bɛ gungɔŋ maa

Jɛn ku nɔ nyin yahi m-be o yaan zuɣu maa.
Dimbɔŋɔ maa mi nayili kom pateesa m-bala. Di ka zaɣilan ŋarima mini di kala ŋɔ di mi niya pun nyɛla kpɛm bɔhimbu. Bɔhimbu ŋɔ di nyɛla kpɛrigu jɛma ka bɔhimbu tom be din ni. Chɛ ka dini m-be tooni. Binshɛɣukam piligu lala ka di be. Di na tomi. zaŋ chaŋ biɛɣu ni ti yi sayi yɛn ʒiri yɛla pam biɛni ti ni malli zali a ni yɛ neen shɛŋa a ni yɛ neen shɛŋa maa ŋɔ a ti ku nyɛla muɣisigu zaŋ chaŋ din polo dama ti bori ka a kana kpɛŋŋo ti ʒini ka sokam baŋ Anfooni nim ŋɔ maa ni kpankpanya ŋɔ maa la bee ti yaai ni a dini a ku bori ni a yɛn niŋ ti bori mi lee ŋun kam kana ni o ti ʒini kpɛ ka a ninni kuli chɛra a ni kuli bi niŋ shɛli amaa di kuli chɛli ni a kuli nyɛ bin ŋmani mahanda ŋɔ ni zipiligu ŋɔ gbuligi n yi ŋmaligi yuli ti yi nyaangi maa a yuli nyɛ ti maa a yɛn nyaɣi ti ŋmani damba wariba dizuɣu ti ni pun bi daŋ ka lahabali maa paai maa din chɛ ka din yɛltɔɣa mili ti to amaa a yi kana kɔmpatɛsa maa ni ku mali hali ti naa maa tiŋkpam zalila niraba ayi niraba ayi yi maa zaaha malila bin nyɛ shɛli To ti ni daa daai di zaaha laɣim tab maa, di mali yi piɛligu, m mali saŋa ka mali shiɣu. Ban zani ti li maa bɛ ba piri Zibilim Adam ni bɛ ba piri Abdurazzaqu Danaa bɛ ni zani ti yi piɛligu. Bɛ ba piri Abdulsalam Bako ni m ma Amina m baŋ ba. bin mi zaŋ ti saŋa adam abibata ni naan tɔɣima osman bin mi zaŋ ti shɛɣu to saa ni moli maa din niŋ maa bin kuli kpɛ tabi maa ni maa na yi piɛligu din di bɔhi yoo dana salin luɣa la n tiɛha bin di tooi nyɛ bin baŋli lala zuɣu ka bi noo bi tabi maa n fiɛri

maa ku piso kɔŋ ka bi nya di zuɣu a yuli maa kunim maa ni bɛ shɛm maa yi piɛligu nim nyɛla ti ni yɛn mali shɛli zali ka bi tirisi tooni ka lee n su bee n pahi saŋa mini shiɣu nim suɣulo amaa ti bi yihiri ba maa ti bi yɛba ni bi di lahi kana bi kuli kamina siizin wan n bala maa piligu noli n bala maa di gba chɛli ka ŋɔ tiɛ naai ka shɛli lahi kara yaha woli bee ludu bee shɛli tɔbu ti bɛ dinni ka i kpaŋ yimaŋ to n nyɛri di ni yi ni ti to n nyɛri di maa di gba man ʒini di gula n baŋsim dii bi pa di polo di zuɣu whatever ti ni chɛri chairman sani ka o ti zaŋ ziliji zaŋ tiba ka ti lee galisi yi piligu ni ŋɔ maa zaŋ zali ka bi tabisi bɛ shɛba kɔbili ni Eh, yodara sani luha ŋɔ maa ka bi zaŋ n nɔba
sokam zaha ni di gbo- gbaag o maŋa domin din ma hali ti n ti naagi ti bi nya ka vuri yo shɛba mi n- n kpɛ- n kpɛ dini ka hali ka di ti naai maa to eh, kaman eh, nana sibiri ni bo yɛli maa ti bi nya kama ka ŋunbɔŋɔ diɛ bee ŋunbɔŋɔ bi diɛ ti bɔrila di yɛn niŋ shɛm ka sɔɣ sɔɣ biɛɣu ni ti bi shɛba ban dee ban yiɣisi maa na ka bi bi bi sali maa ka bi dee bi bi bi bi bi gbaŋli domin ɛɛ di di di di di tahi di dalili n chɛ ka ti ti ti ʒiya ŋɔ maa doo ti bi yɛm ni kaman kɔmpitisa n nyɛli ti kuli bɔrila ti yɛn niŋ shɛm ka ti kali maa ka di kpaŋsi di kpaŋsi ka bipuɣin ban ban yiɣisi maa na ka bi gba ti tooi gbubi li. to eh, di zuɣu eh, eh, ti kaman nala sibu ni yɛli maa ni eh, si- eh, yipiro nima ban yɛn ban ban yɛn zan n n n n eh, n ti pa n pa tab de alaamisi eh, eh, alizuma din din- din kani maa na ka yi- ban ban ban kpalim ŋɔ mi ka eh, yi mi ni yi ni kuli domin eh, din bi wuhi ka dama da yi bi mi ni din shee kamani ti ni boi bɛ ni pun bɔri so maa kamani yɔɔdaya maa din din chɛ ka bi tooi deei n n n gariya maa yi zaa yi tooi baŋli di pali shɛli di di naan kpaɣi mi ɛɛ di zuɣu ti paɣiya ni ɛɛ yin yin di suɣuro ka deei ka kana n n n ɛɛ n ti ʒini ka sokam zaa kana ti n ʒini nya salima ŋɔ ni kpɛɣu shɛm maa ti paɣiya di zuɣu ti bo ɛɛ Naawuni lahi gulisi sokam zaa yiŋa to amaa ɛɛ ba ɛɛ yi yi kana shɛm maa kpa kam zaɣa kana ti n zindi n kpa ŋɔ kpa ya ni ti ti tim so kam zaɣa wan ɛ kpala ti sa nunu wan mi kpala ti sa nunu bala bɔ ka bi to zaŋ niŋ ɛ niŋ kpam n labi yiŋa di zuɣu ŋun kam zaɣa kana ti zini kpe ŋɔ yi ni baa yi maa tin kam zaɣa yini nyɛla kpalan tɔbu pipia.